I'm fine, I'm fine.
Yeah, uh, pamwe mungatange ndongozviintroducer kuti andinywanani ah, but uh, before we go any further uh, we notice we have our uh, previous guest angamboripo before so we are quite happy that she's back again and yeah she's

maintaining yourselves chichichi zvakasiyana siyana so before wawanikwa waizvimaintaina right ya yeah, ndaizvimaintaina mm. zvisingatomboiti mm. ndaizvimaintaina yeah. ndisati ndawanikwa mm. ndandisingatobode kana munhu wechirume padhuze neni mm. ya yeah, ndaizvimaintaina zvekutoti ndaitozviudza kuti ha ah, zvevarume mm. padhuze neni aa mm. e, even kana kumende neni pachangu chaiyo pamuviri wangu zvatosiyana nekunge ndava mumereni okay yeah.
and uh, your take kuzvimaintaina when you are actually a lady uh, asati ave a single lady uh, but zviri kundinetsa kuti ndirambe ndichiti a single lady just because you are actually a single parent not a single lady

the maintenance obvious it should be a little bit different mm. because mm. before all those things you will be free uchizoti mm. mari yangu yakauya am just going to send mari kune vabereki and then kana uchizvigarira wega wobhadhara marents mm. and the mm, rest mm. ndekuzviendesa out kutengawo tumafuta and the stuff but when it comes kuti why a single parent and as for me i got two kids yeah. now i'm a single mom of two mm. zvinhu mm. zvekuti kana when it comes to maintenance obvious inoita kakuderera why because mm. priority manje yaakunanga kuvana mm. so first usati watombofunga zvekuti ndikuda malashes ndikuda wati unotanga nemabasics yeah. as for me ndine mwana ari kuchikoro so ndotanga ndati mafees stationary everything lunch box school fees ndapedza izvozvo koita mudiki ari kudawo zvake lunch box ekucrash ndapedza izvozvo inini wacho ndiri kuda rend mm. so maintenance yes inogona kuzoita kakusheka mbichana but you know as a single mother unogoda kuzooneka ka

uh, married woman uh, then we are saying kuti pamafinansi esingle lady anozvionera anoita zvaanoda nemafinansi but also on the other side a married lady anenge achikwanisa kuita sei kubatsirwa ane munhu waanoita sei waanobatsirana naye mm -hmm. so what's your take on that um, being a, a married, a married woman nemafinance Yeah, being a married woman, eh, ash, ndoona sekuti pamafinances apo Mm. ku- zvine advantage Yeah. pakuti uno- unenge une anokubatsira Mm. uri hwani zvinorema eye unenge uchiitakuwo zvimwe uri hwani but pane pazvinorema pazvinochidawo anozokubatsira Mm. saka inini apa because my expenses anowanda es- especially une mhuri Mm. vana yeah azvino zvinozowanda but uh, alright i don't know pamwe imimi tingati we are not talking about uh, kuti tipinde mumba menyu but i want you to represent all married women outside there because vamwe vanoti you know what uh, hongu ndinaye a partner whois with me but i'm actually financially ndini ndiri kuuyu ndiri kubata the whole household yeah so munopaona sei are you still happy as long une murume mumba are you still happy to provide everything no haa to provide everything no mm. zvinhu zvino zvinoda kubatsirana yeah. saka kuti uzoita uri one asi variko ariko mamwe mamireji ekutoti mukadzi ndiye anomira ndiye anova baba ndiye anova mai zvese mm. zvekutoti murume pamwe hatobhadhare rendi iri kubhadharwa naamai chete mm. variko varume vakadaro mm. asi ya vashoma hava vana kuwanda vekutoti anomirira kutengerwa chikafu nemukadzi anomirira kubhadharirwa rendi nemukadzi mari yetransport chete nemukadzi mm. saka iwayo mamarriage akaite sewayo inenge yangovawo zita rekungoti kwai ndinzi ndiri mumarriage kuti ubude pamwe wakutya vanhu kuti vanozoti chii kana kuti vanhu nyika inotaura kuti chii pamwe kana ari mufundisi wamwa kutoita kuti mufundisi vanozonditi chii mm. mai pastor vanozonditi chii maiguru vangu kana kuti ani mm. saka kune kwanga wakungogara zvekungoti zvezita but mm. zviri mumba mm. ah, Murume- mukadzi ndiye ari kuita baba ndiye ari kuita mai kwese Mm. saka unenge wakutoona kuti alright unenge wakutya kubuda outside there okay so let's take it to the side remasingles financially uh, mambotaura kuti zvinoti stressei a bit because you have to wakumaintaina mwana you have to look after yourself in terms of uh, kubhadhara rent and all that so

stepping up or as being dads presence dads mm. so pamwana manje let's say inini i'm seeing in south africa here like ndinogara ndega everything chizvishandira i'm not married mm. but ndine mwana ari kuzimu anogara nevabereki vangu so zvandinoita ndezvekuti i'm already one step ahead kuti ndofanira kungogara ndakasavha mari yeschool fees in case baba vachona vakasabhadhara okay. because sometimes they can disappear these guys kana mm. vakatoomerwa ngona kusatofona or kusatobatikira zvachese mm. so sometimes its stressful unotozoti ah pamwe dai tatiri tese nababa ava but mm. futi ukazoona nekadisapiro kanoita kuti a ah, regai ndingozviitira zvinhu zvangu because the fact yekuti akutodisappear tisiri tese zodai tiri tese so that mindset manje inokukreata that another strong sense yekuti unotongoziva kuti kana ndichitambira 8000 mm. pa 8000 yangu apa unongografta mabesicty so for me when it comes to financially i'm, I'm always uh, not like I, i'm stress free yeah. even if ndichistresseka i know kuti ndinostresseka zvangu but that's the situation on the ground okay. i'm not looking like i'm not stressing kuti murume wangu dai andipa mari bcause kune varume vasingapi mm-hmm. vanhu mari mm-hmm. unoita kuita chinhu nechigumbo so for me ndikutongozova ndikungozviitira ndega hapana mm. wandikugumbukira hapana wandikufundumwarira hapana wandicharira ndakapira godzi mm. so as for me im always happy no matter how like unotostresseka nekuti mari haikwani like like let's say now mm. december no takatotenga zvinhu zvemachristmas zvekuti isusu vacho tatosara tisina chinhu mm. but ndinoti ndakatarisa bhegi randakarepa pari kuda kuenda kubhasi i will just say yo oh, at least handina munhu wandatisamira ndazviitira zvinhu zvangu ndega yeah. no matter how small the money is mm. as a sing uri one usina munhu wakatarisira mm. you won't stress too much mm. than munhu ari married because muchatomboita tumafight spice tumaargument mm. because kana yafestive hapana pauchangotumira musha kwenyu amwene vakatokumirirawo mubereki futi kwese kuri two mm, uko kuchada mm. fertilizer uku kuri kuda fertilizer when it comes to me manje ndongofona and inini as for me ndisingazive vamwe ndinovabereka vanonzwisa hello ini ndatenga hembe dzechristmas but hapana grocery mm. saka ndokumbirawo ndatengera munhu wese hembe dzechristmas but grocery ochi mongozvionera and it will be fine them mm. so ndisingazozivo vamwe but for me zvangu nekuti ndinenge ndichitongozviziva kuti mari dzangu hadzikwani and hadzimbofa dzakakwana im always content with what i have and im always happy because okay. ndikuzoti handisi kutarisira munhu and handisi kuchengeta futi munhu sezvambotaurwa namadha kuti sometimes kune vakadzi vanoita baba amai zvese mm. for me ndikutozoti aiwa ndini ndakatenga gunya rangu ndiri one chero ndakatosiya friji ndikuziva kuti ndikudzoka ririmo mm. kwete zvokuti iwa ushande hausi kundichengetera zvakanaka ndakatenga chinhu kuti ndikudzoka chapera inini wacho ndiri kushanda ndiri kufira mahara mm. so for me i feel like tiri kufara but i want to say this mm. it's when it comes to emotions yeah. feelings and other things mm. yo

Uh, pane other single ladies that actually go to the extreme yekutengesa mwiri just mhm. because they are trying to, to make fund, ends meet. yes eh, okay.
to end, make ends meet what's your take on that are they still happy
as for me manje kana zvazvekutengesa miri handichaziva kuti happiness vanenge vachiri nayo here mm. because isusu tisere masim esta in we rent our own rooms because we just want peace okay. but we are always in stay in mm -hmm. the purpose yandinayo iye room yangu is just kuti inini i love my space having my own time chero ndikatonyepo kuti andipo ndizi yangu kuti ndirimo mukati mm. only so for those vanozotengesa miri manje andizoziva because that thing i feel like can drain emotionally mm -hmm. imagine uh, you sleeping with different men for money what if akasakupa mari yacho the, the isusu totombochema nekusapiwa mabhonasi kana kuti nekutombobatirwa mari kumabasa mm. what more iwewo wararwa and then worega kubhadhara oh, okay. Yeah.
okay thank you so much uh, takupinda into uh, freedom

iri kuconnecte here nekusafara ne, ne kwemarried uh, woman or you're actually happy and satisfied as long ndine murume wangu ah, pakufanonetsa because freedom yandanga ndiinayo mm. ndisati ndava married mm. ndaigona kudzoka mumba nguva dzandoda mm. kuita zvandinoda but ezvinezvi unenge waone maboundaries because wamunhu ari married yeah. sa freedom kuda kuti freedom freedom yachona futi ya yatokamuka than zvayanga iri mm. saka ha freedom hapana mm. mumamarriage umo vazhinji hatina freedom eh. yeah.
but zvinokonzeresa here kuti utaure kuzoti ah nhangu am not happy kana kuti it's fine it's fine as long ndine munhu wangu it's fine ya inenge yatongova iyo yekuti its fine as long ndine munhu wangu mm. anozviziva inini kuti freedom ndinayo kana kuti handina ndini mm. zviri pamwoyo pangu ndini ndiye ndichizviziva mm. ya saka vazhinji vanozvizivira pamwoyo apa kuti freedom ndinayo here iseni hangu zvasiyana zvizhinji zvasiyana freedom yana ndinayo before marriage mm. neyandava nayo ezvino izvi zvasiyana mm. because ndatova nemaboundaries mm. ekuti apa ndofanira kusvika apa ndofanira kusvika kana kutoti even pamwe kuhama dzingave hama kana ini kuhama dzangu ndine freedom yakanyanyisa zvekutodaro but kuhama dzemurume freedom haa pane pasina because ndochitya kunzi ko azodai wazomuona here wazokaona here kazodai saka freedom yatova ishoma kana uri mumarriage okay.
Alright, mataura about um, in terms of kuhama uh, what other things zvamungati freedom inolimitika kana wapinda mumarriage kuhama inolimitika kunyanya kuhama dzemurume okay. yeah.
even kuvarume vacho inolimitika kuhama dzevakadzi mm -hmm. dzemukadzi mm -hmm. ya yeah. kune vamwe vanorespektika zvekuti unotadza ku hey. Eh, mm -hmm. pamwe wakakura usimo mazviri zvekurespecta izvi
eh, saka kureva kuti unenge wakudzidza zvimwe zvinhu zvisiri happy pauri zvausiri happy nazvo zvaunenge wakutanga kudzidziswa pamwe unoziva macultures anosiyana saka freedom inoita ishoma mumarriage than freedom usiri mumarriage
ah, let's touch the, the side um, pafreedom apapa

sometimes actually to be happy in marriage you need to be happy with the compromisations you make mm. and pamunopinda mumamarriages isusu hatime hedu mamarriages but pataitovemo takatodzidza kuti kune zvimwe zvinhu zvaunotocompromisa okay. so the more yaunotocompromisa yeah, compromise to those things zvaunokwanisa zvausingakwanise bva watorega kuita sei because the more yauchacompromise pazvinhu even zvausiri kuda the more your happiness ka unotofila kuti unoita kunge uri kudzvaya so when it comes kuti ezvino zvi ndasimwa ndisisiri mumarriage mm, mm, i mm. have freedom yandoda i can go kumafaro and stuff but kozoita tape inenge yangu kubva ndive mune mudebeni i never attended any party mm. i never go kumafaro chero kana kubhora kana kupi kana kupi mm. the reason why i know i'm a single parent i just need to work extra hard because i'm the father i'm the mother mm -hmm. and i'm a daughter to my parents vanenge vatotarisirawo something mm. so sometimes freedom yacho it depends newe kuti uri kuida here because i can even ignore those things ndotoita zveupenyu hwangu mm. but manje wakatariswa kwaunenge wakabva

marriage ine pamwe pane marwadzo ekuti you can bear like pane tuma small fights kozonyatsoita dzimwe fight kozoita mamwe maconditions ekuti oga unyatsonoti no am ndiri panapa but zvinhu hazvichatoiti ndeapi mafights pamwe marriage site ndeapi mafights ariko in marriages ekuti munototi aya ari extreme mamwe amunoti aa aya anobekezeleka we can handle ya yeah, mafights anonyanyowanika mumamarriages mari mm. ya mari inoandifunga dzimba zhinji mm. because mwana aida kushandisa mari yemumwe mumwe asi kuda nemari yake mm-hmm. saka mafaisi anotonyanya mm. kana wanga usati waroorwa mari yako waishandisa zvaunoda mm. unotenga chaunoda but ezvi kana wava mumarriage manje kuti uchitenge pane kuatozobvunza kuti kare yashota sei tatakawirira tiri kufanira kuita zvakati tiri kufanira ita chakati tiri kufanira ita chakati saka

or they, stay, they stay with you because ndodi isusu tani mwani mm. inini that i feel like that, what, that happened with the, the, the husband na ex mm. because okay you did you know i'm pregnant you did come to take me wauya wega kunonditora pamberi pevabereki vangu mm. okay then wakunondisiya kumusha you just disappear i'm pregnant guy and then you disappear for seven months yeah. and inini ndichiwobekezela naamweni mm. vanototanga vachitokuda coz vanenge vachitotiwo mwana wachadzoka mm. and then vachatanga futi kuzvibvunza kuti but iyako yakachisiya munhu yakarega kudzoka whats wrong no matter how good you are mm. that question inoramba iri pavari kuti sei asiri kudzoka mm. chavanokanganwa ndechekuti mwana wavo maybe he wasn't ready to have the family to be a family man mm. he still want And it is for me, I was 21 and the guy was 31. Mm. For me, I thought maybe he's mature. But mm. later, nekuzoona situation or not, mm -mm, he wasn't that mature. Anga mm. achiri kuda zvekufara and kuve

and i was like what chichi but manje chiona manje semunhu anenge akarairwa ukaita chiroora zvese ndakasungirwa futi kumuchengeta nometa how much siki chidwi ndine mwana ne four months i was in karanda everywhere everywhere ndakamirira futi kuti apore mm. mhasuru dzidzoke panzvimbo mm. we hand somewhere sodzoke panzvimbo mm. and i was like guy me am going he thought maybe majokes thats how i walked away mm. because ndakanyatsoshona kuti heis not ready mm. now achagara neni because of guilt yekumupepa kwandaita sei kwandaita atimbapete kave happy mm. because heis compromising pazvinhu zvaasiri kuda now akutocompромisa ne kuda kweguilt so i didn't want that ini ndinoda relationship yekuti kana ndakanzi ndarorwa nhasi i want to be happy najamila yes fight can happen because this is love but ndotoda kufara ini ndiri munhu ane personality iri, iri loud mm. ndinoda kufadaya zvekutodaro zvino manje ukazorora nemurume anokurambidza kufadaya kana kuti asi kutoda kufadaya newe inozo hazvinakidzi for me zvangu so for now but da kuudza chimwe chinhu as a single there is time yaunototi inini I want, i want to settle down mm. i think ndakaona munhu ari so much i can settle down and i can, I can be a wife mm. I, i can even compromise tinozosvika tiri panzvimbo yekuti even if im single im ready to compromise manje haanga ngikateri mm -hmm. yes inozosvika chete nguva yakadaro mm. so zvekusati anzi vanhu vari mumamereji anoti hepi inini hangu pamwe nekuti handimo handizive but i feel like these, these ladies vakangodzidza kuti some things zvinowanika nekuti tiri vanhu vakakura kwakasiyana mm. eh, it's okay kutongozvipa iwewe wega mufaro nemarriage yako mhm. kutongodzidza kuzvifarira urime imomo mm. no matter what the situation because out there being single one criticism from community yeah ah, mumachechi umu ndingo chingonzi batai varume venyu vauya vanhu vaya mm. nepo dzimwe ngo ndingo siri kutozvinga zvevarume vacho ka but uchingosvika chiri ngonzi avabatei nechoita sei vasvika mm, mm. and criticism yekungofunga kuti a single mother wese ihure that thing is spoiling mindset yevanhu mm -hmm. nekuti izvozvo hatichatoshanye kuhama aiwa pamwe maybe since we have a married woman ya pamwe nayewo she can explain why they actually think kuti masingle anongotora varume vavo ya exactly. even mimi inini nditori neshungu yekunzwa kuti why you always think kuti asvika musingle abatire varume venyu because sometimes esi unotozvifunga mm -hmm. we just mhm. want to, to sit as ladies you know just having tea nevakadzi biyangu zvisina kuti uchavatorera varume vavo mm. mm.
Yaa vazhinji ee ndomafungiro awo vakadzi vari mumereji aka pakaita pakasvika ari singo mother vari singo mm. kana kuti murume wangu ndikamona achifamba nemunhu ari singo mm. chinhu chandinofungira ndichingoti vakutodanana mm. because ye haana murume munhu wari kufamba naye haana murume asi kana anga ane murume pamwe kutya kwacho kunoita kunoita kushoma eh, the fact yekuti aita kuti haana kana murume saka iye ari kufamba iye ari nemukadzi iye ari kufamba munhu asina murume mm. sei saka handei ndakutofungira e vazhinji vedu tinotofungira izvozvo kutoti wanga uchifamba namainhingi mainhingi havana murume mm. e saka mukutodanana
so at the other hand muri kuisa masingle ladies as vanhu vari easy to get

choices matypes of varume vatinotodawo mm. inini as for me majamila you can see my height ndiri munhu akaenda mudenga mm. inini ndo chimwe chinhu chinotozondigarisa kuti ndiri single for long time inini ndinotoda munhu akati rebei mm. ende plus inini ndine kamwe kakudheerera so at least ndakaitawo munhu murefu mm. akandidarika ndogona kutya futi mm. in terms of respect and chichi zvinova kuti murume wako ari kundisvikapa uri kungofunga chedu ndogona kumusejuza zvinodzimba izvozvo as for like for me ndaimboloja pandailoja unozoti unosvika pakusuwa kupfeka shoti mm. ndapfeka shoti ndabuda panze mamukadzi sei pana kadai mune saa kutochinja muti vane saa kutovhara madho ndakazongonyararidza radio vanhu vafungo ndabuda mm. hee anenge achipfeka mashoti varume venyu mm. and was like aibona hatipfekiri mm. mashoti varume venyu and inozosvika nguva yekuti unenge wadhinwa seni ndakabhoikana ndotaa zvinhu sizvo ndakazovatanga kuvapointira mapoints mafacts ekuti why musingakwanise kuda ndakatotangira kuti murume wenyu skin yake chaiyo complexion yake hai mm. zvekuti wakasa he zvine basa izvoti murume wangu akashata ndikamuda akadai ina ndoti akashata murume wenyu ndati andimudire izvozvo saka chii ndakapfeka mm. shoti usafunge ndikupfekera chii iye mm. so sometimes sure freedom yekumasingu ah, inenge yakaoma kozvaka unoto even mamwe mapati hatiende chero makatoti kokati even hama dzedu dzakatoti uya hatiende and even hama dzedu dzakatoenda izvozvo hama dzedu dzine varume we can't even go kunotandara kuti murume wavari apa hama yangu iri apa indiri apa mm. because mfungwa mangu ndichikoti i eh, pamwe ndikazosanganidzana masoni emurume wake acho apa angofunga kuti chi saka unotomika shoti baba leni vachipinda ndikatobuda ende vanotozviziva ini ndiro zvandoita havasati ah, vambodhumana handisati vambogara navosuspicious kapa nokutongotiukona muchitaura no it's not suspicious sometimes you need kutogara wangoseta boundary racho nababa leni vachiri uko mm. baba leni muriseit right Mm-hmm. ehe saka zvekuzouya ndakuzokubvakachira indotaimira ivo vachibuda ndikatoenda kunoona hama yangu because ndinotoisuva hama yangu ine ndida kutoibvunza kuti senini ndinekatsika kuti amele muri right mm. ndakatomona kanyara ndotobvunza kufara mm. haasi kukunetsai baba lenyu mm. kana chikunetsai kuti aure hai isu kwedu toita zvehondo tiende tinovabvunza kana kuti fonera amwene venyu maudza kuti baba lenyu aita sei vakunetsa ndo mamwe maadvice ndinozo kuti vafonera amwene wako andimugoona so zvinhu zvekuti sometimes unogona kutotifungira kuti tiri kuda murume wako tisiri kumuda mm -hmm. and then kozoita nguva yekuti ukatoramba futi wakunditi murume wangu anoti ngada nemurume wangu izvo ndakutozoda nemanje ndadokunyatsoona kuti zvinonyatsoiye ndakuda kuzotoona handiona why is it achimutyira murume wake mm. regai timboona zvaari kuchengetedza zvake mm. pamwe pacho unozoona kuti a ah, kungochengetedzawo kungotyawo zvake mm. ari kuzvinetsa and sometimes vamwe murume wacho ange usingambozvifunga ndifunga kuti varume vese vanofamba vakatakura pfungwa dzechihure mupfungwa mavo mwini mm. eh, but ipfungwa dzevanhu vakaroorwa ende ini nangu ndovanzwisisa sekuti nandakamboroorwawo mm. but hakuna kwekuti single mother ari kufara mm. kana kuti munhu ari married ari kufara mm. mufaro unotozvipa wega either you married or not hakuna kunzi isusu mm. tiri kufarisa musanyepera mm. ino avo vanorara vari two vari nani because nhamo dzenyu muchataurirana mm. inini kana Eh, radzimwa light mm. iwe foni yopera moto kana kuti magetsi oenda mm. handokutaurira mm. unotozvidembo dai nandine mumwe wangu ndo patiri kupinda pemaemotions ipapa apo kuti how is it uh, in terms of being a single lady and being a married uh, woman in terms of your emotions uh, ari married anenge ane umwe wake mm. and then ari single uh, muri kwakasiyana usitozoti mm, wakwabitei seisusu amwe totoisa mamorning three three uh, asingadairwe anibona mm. ava vari nani chero vakatsangidzana unenge vari panzvimbo mhm. unotozoti chero takarega kutadzana two days kumba ndikachiita sei achiuya chete eh, vatori vatori hepi manje than isusu tikugara tikangoisa mwoyo mumaoko okay pamwe mm.
tinganzwe side remarried woman because pariko ka vamwe mamarried woman vanototi ah ndiri kugara hangu nemurume wangu but emotionally he is not available you know mm. so you're actually a single uh, lady ari chii ari mumba make but we can actually hear it from, from her kuti how far pamaemotions apa
pamaemotions apa like what
like, like in terms of happiness nje like if heis supportive here munokwanisa kutotaurawo matambudziko enyu here like how you feel mm. about like seni hangu nenge ndotoziva kuti kana muri mumari do you actually discuss some of the things like ma kuti ah baba elaine ka inini I'm, i'm not feeling this this zvamunoita izvi like munotozvidiscussira kana munotoitira kuti mamudhi kuti azvizive kuti matsanga or you discuss things ina ndidiscuss inini ndikadiscasa ndikadiscasa mm. nyaya yachona e zvine zvangu ndoenda kuita kuti zvibude mm. zvingobuda pandiri but hazvibude forever ndinotoramba ndiinazvo ndokuna kugara nazvo for two weeks mm-hmm. munochengeta chigumbu ya for two weeks ndokunatotadzakanatomhoresana nemunhu for two weeks mm, mm, till ati sorry chinozoita kuti ndichichengete iye haasi kuadmita kuti ari wrong ndososita kuti ndichichengete kuti saka ini ndiri kupenga here zvandiri kumuti so so so ndiri kuda kuti ari kutonditi ndiri kupenga mm. kusvika azonditi so ndopandozota ya pazvombo ndozozvita kuti zvibude mm. mandiri mm. ya bcause pane chimwe chestatement chandikaona pafacebook achiti hanzi Uh, marriage ndo mamwe madrugs asi kutaura nezvawo which means kuti marriage inotombopengesa is it true ichokwadi mm. inotombopengesa zvokuti todemba kuti tari singo ari nani mm. mm. zvoti nitoti vari singo ava vane freedom vatori nani bcause marriage ukasatonyatsokusimba unogona kutopenga chaiko kutopenga because zvinoitika mumamereji mka mm. zvakanyanya mm. zvakanyanya vakadzi takatoshinga zvamunonodewo mm. takatoshinga ndisaka vamwe vachizoita depression uchingozonza kuti atofa atodai atodai because zvinoitika zvacho zvakawanda zvakanyanya zvimwe zvacho hatigoni tozviendera tongu nautongu pamwe ndoseka vamwe vachizozviuraya because ane aonoti kuti nenyaya yemarriage kuti mm. kuti mujolo wekungodanana mm, nemunariko marriage mm. mumba menyu imomo muri mumba menyu mogunoitisana zvimwe zvekuti mumwe anogona kutokundikana ya saka kushinga vazhinji takatoshinga seni am strong
so ini nangu pandonzwisisa am single muri kurevere kuti mumamarriages umu sometimes unotomboshaya nguva yekuti mungoudzana maemotions like inonzi hati to hati talk kuti kutombosiya zvekuti baba ileino monyatsotaurirana nemazita kuti tinashe matilda you know what like guy hausi kunyatsondinzwisisa maemotions angu hausi kumachengetedza like mukutoreva kuti nguva idzodzi hamusisina kutaurirana nezita tichi kuti mutaurira nemumwe wako mm. ndokunga mumwe wako achibvuma achibvuma Alright. ndokunge achibvuma kuti kana ari ndiye ari wrong Mm. ndokunge achibvuma kuti ndiri wrong Mm. hapana chichinobowa sekuti wekuti ane munhu ane nharo dzekuti ari kutowedzera kutor achiramba chinhu chawaona achiita anobva Mm. atoramba kutoti handitombosiri ini handina kutombodai handi- Mm. zvino- zvi- zvino- zvinopa hasha In fact, zvinopa hasha saka kuti utaura nemunhu yakadaro ka Mm. haukwanisi kutaura kana kuri choti kutaura ndiwo wakutokwidza voice vakutoshautana pamwe manext Mm. door akutozvinzwa because uri kuramba Mm. saka iwo munhu wakuta naye akanzwisisa mukataurirana hapana kana kunoizi inoitika kana kuti muzoti kwai vanga vachirwa kana kuti vanga chita mm, mm, mm. because mune majaira kungotaura mune zvakanaka saka ini kana ndiri wrong ngandibvume kuti ndiri wrong mumarriage kana eh, kana ndine zvandaita kana wandibata kana pamwe ndandichiita pamwe ndandine boyfriend kana kuti wanga iwewe wabatwa kubatirwa mameseji bvuma kuti ehe wobva wakumbira ruregerero wakaramba uri kuita kuti zvinhu zviite wese because wabatwa wakuedza akubata wacho wakumuita benzi manje mm. kuti haana chaaona minuti zvese zvaunova kuzoona ana chitokukuita infact unenge uchinzi unopenga mm. hauna chaunoziva mm. saka kana wabatwa mumamarriage umu ka kuti mutaurirane tanga wabvuma kuti ndiri wrong sorry mumwe wangu ndokuti mutaurirane mm. sanyanya satani musataurirane mumwe ndokuti mumwe ane nharo mumwe arozama kutaura mumwe mumwe ari kuita benzi amen mm. which means ini ndatobatawo mapoints andatodzidza kuitira ndakazororwa mm. zvikutoreva kuti the more you bottle up things the more your happiness disappear and sometimes if ukatonotisa kuti partner yangu iyi haitode zvekutaurana which means you mustn't even bring up anything chinoita kuti muve nenoise ndokuti muchengetedze happiness but how can you keep the happiness of marriage when you don't even talk about feelings musinga admite mamhosva mm. Mm. so sometimes saka ndakutove nepoint yekuti so even us isusu tiri masingo we, we are much happier because munna wemujolo wangu akasapindira mamuning angu kathree kafour ndakutomubva from mm, mm, ari pastand by ndakutosiya ndakutotarisa kupi uri marriage you can, you can do, do that, that. Mm. which means kuti mufaro wacho apasisi mm. and i wish kuti vanhu vari kumamarriage vadzidze kutaurirana you know mm. because imagine raising kids in a tension marriage zvikubatsirei but i believe silent is golden

eh, emotional what yeah they don't even care mm. either you keep quiet they continue to hate you the more you keep quiet the more they continue to hate you because vakutokonongedzeka it mm-hmm. depends zvekunyarara silent yeye inoda kupa munhu ane brain ukaipa munhu asina brain unofa unoita unomwa mapiritsi kune varume they don't even care kuti onyareko kakutowedzera kuti chakapusa chimwe musire kwangu we once made those people eh, eh. chakapusa chinonyarara mm. anonditya mukadzi haataure chinhu pandoita chinhu chero akatondibatira mameseji haataure mm, mm, uona manje apa iwo mukati umu uri kunyarara uchida kukipa peace but you are hating mm-hmm. saka ukasasimba unomwa mapiritsi unoona mambe iye ari fit handidi kutaura unokwimza uchembera iye ari fit and mm. take note varume havachemberi muchembero watunoita mm. isu tinochembera because of mahormones tochembera because of mm. labor carrying pregnancy these guys they don't carry pregnancy these guys vakangoita gym eating health vanoramba vakadai even vakatoita forty years but iwe unosaka

medically with someone else uh, but wotoona kuti pamwe munhu vachona haasikunyazondiitira wakutojamba kune mumwe futi mm. makutoita romenzi paya haasi kundiitira wakutojamba pa which means kuti body count iri kukwira plus futi you never know kuti how to encounter like unokwanisa kusangana nemunhu ane chirwere mm. ane zvirwere you know mm. so is it being happy or tingati yeah tingati when it comes to romantically and intimate mm. so, uh, you know it's normal mm. chero ukatoita singo hapana pauchazoti uchida kuita singo as long as ropa rako richiri kumhanya ende uri mwana mudiki mm. usiri kuma 50 hatidi kunyeperanto hanzi ndinogara two years sena ndigari chero hama dzangu dzakazoona live handigari handisi kuda zvekufamba ndichinyepera vanhu mm. because eh, im young Okay. I, I need to, to be happy, especially when it comes to intimate, just to get hold of my feelings. Mm. But hmm, do you know tinogona kugara mujolo nemunhu asiri romantic because unenge wakutya futi kuti e eh, vanhu vanozoti vakambondiona ndina uyu mm. kozoitawo type yangu yekuti aidha mukandiona ndine five kumashure uku izvo zvazvino inemi because you don't know why i moved on mm. but zvinhu zvekuti sometimes zvinogona kustraina emotionally because une nguva yaunotozogara pasi obva wati amana yeah body count haina and i don't really care about body, yeah, about mm. body count but vamwe vanoti when it comes to instrument it, it ties up masouls mm. saka unogona kuzozvifunga kuti how many souls am i tying mm. wobva watotanga kuita depression kuti denda ndangoroorwa ndangoona changu chane mm. chinetsana nacho unobva watotanga kutofila unotopa even vari mumereji respect kuti zvavo mm. mm. ehe because vari kubvisira wani munhu hembe and then thereis me mm. maybe uchafunga kuti pamwe ndakabvisa hembe dzacho ndokuti ndidiwe mm. wobva wati aiwa regai ndisabvise hembe pamwe ndoti aona kuti ndakadzikama obva akusiyira futi izvozvo hazvina kwazvo so mazuva ano unotongopinda murelationship wongoona kuti muri kufamba sei se like as for me mm. ndakaambodanangu nemukoma nekuti taionana once a month yange itori arranged iyoyo kuti handiona ofa pakadai pakadai inini pamwedzi saka that one day which mm. means kuti pese apa mm. yeah it was better for me because ndaingozoti okay, okay it's fine i, I was try and then later notice kuti aiwa abi yako wamanje imimi kuchengetedza utano uri kustay in mm. ivo havasi kuita izvozvo mm, mm, mm. wotoona futi kuti mm. mm. iye achichengetedza achinyepera kuchengetedza utano wakutonyepera futi kuchengetedza utano mm. makungochitana chitana kachitini kaichero musina kurorana but kakutoita kalove triangle ende zvirwere because kana musiri vanhu vanoshandisa protection musiri vanhu vanoenda kunotestwa aiwa zvirwere zvinotosimuka mm. so zvimweni zvezvinhu zvekuti isusu vanhu vari mumasing we are on risk mm. zvirwere unwanted pregnancies maabortion mm. zvaakusanga nepapo because ukutarisa community uchatarisa family obva wati vachati kudii everyone achati mm. one ava manje chero vakanzi zvoniwo chero kati havasi kufara but vari kubvisira munhu wane mbeva mm. health wise pamwe pamwe vanogona vachinetsana but murume wavo asingachiti mhm. pane varume vanonetsa asingachiti mm. at least unenge uri pasafe side hauna munhu like miri wako hausi kutomboonekwa nevanhu kwawanda kuonekwa nemunhu one zvekutiwo chero mukazonzi mazorambana isusu vacho tikwanisa zvekuzoti ah, but vanhu vaya vaya vazorambana wamboona vanhu vanoita mm. breakup tinonetsa even vanhu vari muenvironment kuti imi vanhu vaya vaya zvasiyana nesu kuti chero ini ndakanzi ndaroorwa ini ndakarorwa muno mudebeni ndaroorwa haa ah, chero tikatomaisa mapicture emaroro pafacebook aushaya anotaura bwabwa because and iwe unotozoti pataurwa baba munhu uyu baba yake ari kutaura haisekta handizive uyu munhu anondiziva mm. andiri kuona mm. zvichakupa futi kamwe kafie kekuti iye wacho ari kundirora wacho ari macho here kuzoendla kuti ipast yangu mm-hmm. zvinhu zvenhu zvekuti as singles titori nawo mastress ayo saka musambofunga kuti inini i just wish kuti tinofanira kungofara nezvatiri if you are married just try to be happy in your marriage if you are single again try to be yepi ikoko mm. because pamwe zvemarriage hazvisi zvemunhu wese some of us were not even destined for this thing mm. mm-hmm. in i feel like that because imagine kuti in the family of six ndovega ukatotry tried once tried second tried third unyatsona vamwe vese ava pana akadzoka unotopedzera tonoti ha ah, inini kushanda ndokwangu mm. ndisina zvangu and as for me am at peace
handisi kuifunga but kwete kuti handisi kuida mm. ndakawana nekeshi yekuda kutondorora chiro tisina kudanana am ready to get married because ndiri kutongodawo marriage but ndine pfungwa yangu yandakazviudza kuti i might be not destined for marriage saka ndakatadza kufara ndiri single mm. ko ndakasazoroorwa ndozofarirako mm-hmm. i live my life last day ini ndinofara mm. ini i can even take kutenga doro rangu

idzi dzisimu dzinotenga sende ungafunga kuti ndakasazoroorwa ndichaita sei ndichachengetwa nani ava manje ava vaka- vane murume zvitori settled kana vari vanhu vanofunga vachatenga stand yavo vachavaka hapana pavachararama marriage yese vachinetsana kunyeba ichasvika nguva yekuti tumaarguments kuti tuchapera vachaneta

nditoshaa nditotangira papi mm. maromantic uko ya it's not like mamarriage ese ndivani romantic mm. pamwe pacho romantic yakatodanana yakatoperera tichiri mukomana nemusikana mm-hmm. ya mumamarriage umo anenge angova mazvake mazvake Mm. so tete makationa tichifamba tiri tama toti vanhu vanodanana mm. a ah, vanodanana apa ndo pane marriage mm. but tava mumba umo anenge atori mahwani anenge atori mahwani hatizozvitaridze hedu kunze mhm. kuti ndo zvazviri saka kusaidi remadzimai romantic iriko tiri muroad umo muchitiona tichifamba chete kana mm. tazova mumba mm. pamwe pacho namabhipi ane akwira pamwe nenda mm. kutofunga kuti yo ndakakuonera message mm. iwo ndakakuona ano ndakanzwa nzi wanga una nhingi mota fo mm. kana saka ndozoita romantic sei kumunhu akadaro mm. isusu vakadzi mosati trust kana wanga uchitrusta munhu wako trust iri izi kuenda zvachose mm. zvekuti kudzoka kwayo kunonetsa kuti kana unga uchitrusta munhu wako mm. wakazoona something pamunhu wako mm. romantic yacho inotopera zvekuti oda zvekuti nyange akazombokubata kana kuti akakuguma unitonzongo kunanairwa nechimwe chinhu because unenge wakufunga zvawakaona kana kuti zvawakanzwa zvawakaona zvawakaona timbotaiwa zvekunzwa no zvaune wakaona ndozvaune wakufunga kuti saka munhu orit arifonera magirlfriend ake ndiri mumba ndirimo mm. Alright, saka munhu alright ari kufunza ari kuonekwa nanhingi uko mm. saka saka romantic yacho inobva yaita sei mm, inobva yapera kumunhu ari mumarriage mm. usitori mumarriage zviri nani unongosiya unotosiya wotoichinja wototsvaga zvimwe ehe manje uri imomo maaungafunga vana unofunga zvakawanda kutoti ure ndozobatsirwa nani ndozoita sei ndozoita sei saka kusaidi revanhu vari mumarriage mm. romantic inoda uchitrusta munhu wako mhm. zvekutomutrusta nemoyo wese kana trust yatopera romantic ndokupera kwayo mm. so muri kureva here kuti eh, imimi murume wenyu makamubatira message kekutanga kechitu like hamutozokwanise kumuregerera deep down mungakwanise kumuregerera noti munhu waminai but when it comes kuti kuzomuregerera zvachese hamukwanise aiwa kumuregerera ndogona ndikazviona kekutanga hmm. first time ndokwanisa kumuregerera ndakazoramba ndichizozviona kuregerera handizokwanisa kuregereraunenge makononge makujayabeause zvinhu zvakuramba zvichiite sei hmm. kuda kuti munhu akutozviitisa saka mm. kuregerera kwacho kunogona kusazotoitika pamwe pafirst time unoti a ah, imistake mm. zvinoitika plus varume vanhu vakazvarwa nemunhu one vanhu vanofunga sevana saka pamwe mm. chikuti a ah. so hamukwanise rongoshandisa the same mindset kuti ah varume ipweredzi mongoita romantic yacho so that to space up things how can you just be in a boring relationship even am very wild mama i don't think kuti ndiri very wild zvekuti kuti ndizogarisana nemunhu asingandinakidze ndisisina nai mafeelings baba inini am very wild saka maybe makazoshandiswa zvekuti a ah, varume ipwere and then you just continue to be happy like but ndokuzojairira kwamambotaura ikoko kuti mm. wakaita silent unotongoti ah, moms dzekumba kwangu you know just because maybe you, you, you don't have to be silent you just need to show him that you caught him and then you just let it go just let it slide Moita Wamurati. romantically, moita roman- moita romance. yeah maybe to just um, disappear the tension i don't know i'm not ndingoimagina some things since vataura zvekuti varume pwere Eh. because kana dziri pwere uchatozoti uyu ndamutsura kuti asatambira apa but achatese achapadzoka Achapadzoka. so like to just keep that mindset Mm, because isusu haini ini ndakatoona mjolo wakubohwa since ndisina kuroorwa ndikutomuvha kuenda kunonakidza mm. but kana waroorwa manje you can't do that so unozorarama here nemarriage isiri inozonakidza here marriage isina romance mm. isiri romantical isina magiz isina murume anokutengera kuti majigis and stuff mamarriage mazhinji haasisiri romantic mazhinji maybe anongona va romantic pakutanga but once mumwe wako angomosha hapasisina kunyanya vakadzi trust inopera mm. zvochii nyange murume wako akazoenda kana kuota fo unenge wafunga kuti ane munhu mm. akazoenda kana kudhebhe nofunga kuti ane munhu ende kuzoramba wakamutsoma futi naye anotozobhoekanika mm. ya kana kutofunga kuti maybe atoenda unoona nhingi kana kuti atoenda kwaenda ikoko ai pamwe atoti andodaenda unoona murungu webasa wakutofunga kuti ndanyeperwa hakusi kubaswa yendo because trust hausisina mm-hmm. ehe eh.

nyange takabhowana nyange ndikavigirwa pamwe girlfriend chinzi iyi hanzvadzi yangu mm. kana kuti handikwanise kubva mhm. kuti ndibve ndinenge ndatora decision ihombe mhm. kutoti ndisuduruke mm. ya saka sevakadzi vari mumereji zvinonetsa kuti ubve panzvimbo fast mm. zvinotora nguva yakareba kuti ubve ipapo mm. ya so unenge uchitongoti as long chero if im not satisfied tinoramba tiripo as for me i don't really know about this but I, sometimes ndioona kunge kapfungwa mm-hmm. kari muvanhu kuti my, my husband or my boyfriend is not satisfying me uh, uh, uh, when it comes to intimate and stuff mm. i feel like its mindset mm-hmm. inini ndo mafungiro angu mm. because inini i never live a, a, a relationship ndichiti because i'm not being satisfied uda mm. uda kuti vazvokuti vase mm. you know what i'm saying so i, I feel like it's a mindset that one mm. mm-hmm. imindset if uri tomboti maybe uri mumarriage and you, you doesn't feel that maybe communicate yeah. eh, communicate you try new things kuti mm. zivanai vanhu mm-hmm. try new things kuti muzivane kuti munofarira chii imimi mm. pacheni mm. same as isusu manje like when it comes to isusu paya kwatinge tienda kunofadaira ikoko we just make sure kuti you just tell the guy kuti nina i'm always in communication mode and inini i'm not shy to, to say what i want mm. and what i likes yeah. and i'm not even shy to explore new things mm -hmm. same i feel like this they need to talk eh, not kuti anzi handisi kusaa ah, kunyepa i mm. eh, mindset my, eh, i don't, I don't wanna lie it's a mindset, it's a mindset. Eh.
Alright, totaura about uh, whilst you're single you can just ubika kana kana usatobika futi kana mm -hmm. utongo order out and then you just rarira ipapo and then totaura on the other side yemamarried woman you can't do that inga wakutofanira kuti dedi vanoda kasadza watomona kasadza apa pamwe wakatoneta pamwe uri kubva kubasa uh, toti mese futi mukuenda kubasa but then mapoto akamira kusuka maplates kutsvaira mumba kugadzira zvese izvo zvakamirirani zvakamirira amai how do you actually deal with that because it's part of being bcause unotozoshaya mufaro wacho ka bcause wasvika kumba wabva kumubasa mm. wasvika kumba uri kufanira kubika ufanira kutsvaira unofanira kugeza mwana unofanira kusuka maplace its all on you saka mufaro wachona unotoita ushoma so whats your take on that munofungei about the, the whole situation ya yeah, apa ndonese kuti kana kuri kuti tiri kushanda tese tiri kuenda kubasa mm. tiri kubuda tese makuseni pamwe maplace tasiya asina kusukwa mm. kudzoka tiri kudzoka tese kwadoka yeah. tinofanira kubatsirana mm -hmm. ya kana tiri kuri kuti mwari kusuka mumwe ngaakilini mm -hmm mwachigezisa mwana mwinge abike mm. ya kana tichishanda tese asi kana tisingashandi tese murume ari ndiye ari kuenda kubasa mm. ya its a must kuti inini nditoita zvinhu zvese mm. murume atowane ndacleana ndagezesa mwana ini wacho ndageza mm. that asi kana tichishanda tese ngatibatsiranei okay but in most marriages we, we, we, wa, makamirira mamarriages akati umu kune vamwe varume vanototi ndakakuroora imwe this is what youare supposed to do ndo basa rako iroro mm. so iwe utobvawo kubasa iwe you can't say handisi kukwanisa kuenda kubasa just because you also want ka, ka, ka independence wo mm-hmm. kamari mm-hmm. kako you know so what's your take on that murume achitoti indakakuroora ukutofanira kuita basa rako raukufanira kuita
marriage is not a jail mm. yeah marriage is not a jail maybe izvi zvinowanzoitika kumamisha anoti muno kuno kumatauni kunoku mm. tinofanira kubatsirana yeah. Yeah.
plus even muzera generation yatiri mm. haisi kuti tingarambe tichisundurira mm. mm-hmm. i feel like eh, ha kana wakutoona murume asinganzwisisi mugeneration yaramba chikukutsikirira hako akushusha neutsinga
yeah that's true mm. what about the, the eh, your take on murume asingashandi toti pamwe hasachawana basa kana kuti chii but unodzoka mumba muri upside down mumba musina kana chamaitwa muriwo usina kana kutombobuditswa mufiriji akatomirira kuti iwewe mukadzi pauchabva kubasa ndiwo uchaita izvozvo uh, what's your take on that
hazvisi isi kwandiri angu mm. hazvisi isi kana ndaendawo kubasa iwo wasara pamba ndichitasira kuwana zvinhu zvese zva zvava zviri panzvimbo inino ndosvika ndichizorora nekuti ndiye ndabva ndakaneta mm. ya saka hazvisi zvekuti wakuzviti nekuti ndiri murume andifanira kusuka ndiri murume andifanira kubika achauya oita kana abva mm, kubasa mm, aa inini wacho ndichotarisira kuti ndowana zvinhu zvese zviri bho because kune munhu kumba mm. Mm. saka handizobve kubasa ndakafizuka ndakaneta ndosvika ndotangana nekubatana nemaplate ndakutanga nobudisana nemiriwo kuti ndibike mm. iye wakangorara chete mm. aa kana zviri izvozvo ndobika changu nemwana wangu wozozvionerawo
ah, as a single uh, lady uh, what's your take on that ipapo tingati chii muri kufara here kuti at least handina hangu anoti ndiri kuda kasadza
ndaaaaitcomestothatkindoffreedom zvakafana neni indogona kuti offer four days isingabike and inini zvakakufa ndogona kusatotenga grocery nesitori restress bcause mm. ndinenge ndogona kuti ngonowa mvura ndongozviudzo kuti haina handisi kubika and then i can sleep mm. but manje e kune wakarwa ngazodaro so mm. when it comes to that i will very free eh haa very because ndinoziva kuti chero ndakabika rice hapana chazoti ini rice ari ndigutisa wakubika futi poto yechifour mm. kana kuti yechitu pamwe bcause hapana pauchabika rice chetu chatobika netimasalad salad onzwa munhu azvindi kuda futi sadza mm. so iuri wega undikozoti chikafu changu chandabika ndichangu chero ndikada kuchidya nguva ipi chero ndikada kuita sei mm. and isame that same food handina kuti ndichazobika kamwe kasadza eh, kana kandikazviendesa out ndakanozvidyira kadhina kangu nditongozondiuya ndichite sei ndichiita kakapu kangu keti ndichirara mm. but une murume chero ukatobva kuladies function mm. chero ukatoti hausi kuda kubika nekuti wanakirwa nga uri unotosvika uchita sei uchibika so when it comes to that side haiwi free mm. mm-hmm. okay late, uh, okay comment section please tell us what you actually think uh, single ladies much happier than uh, married uh, women ndofunga mungangotiudzawo mumacoment section kuti whats your take muri kumbofungei nezva

it's an achievement mm. okay if it's not achievement why people are not walking away no matter vane maabusive husbands maabusive babydads well, why they are not walking away because kava kuitira mazita masenemi vakuitira vana mataito okay okay vana when it comes to vana mm. you want to raise your kids in a violent environment some some other people are actually raising their children there uh, it's because right it's now, an achievement vanhu mm. vatakuzosangana navo isusu

kwakanzi izvo handikuona like mai manje matikwendwa ndeza kuya mm. maka panonzi nemapasta kana napapa huyai nemaprayer wat wat unotoona vanhu vanotonyora mamarriage wambone here uchimboona tumavideos twevanhu vanenge vari kumachechi vachiporofitwa nanapapa toite kuti munhu akanzi i see marriage wakambone here aireceive inoitwa eh, so why munozoti sei haisi achievement uri kujambe pachinja uri kuzoti hachiiseni achievement to you mm. so when it comes to me i'm single but i feel like when you achieve marriage ka mm. especially kana wakatomboita chisi wakambopinda obva wabuda obva wazopiwa yechitu marriage ha ah, unoibata mushe mm. mm, zvinotoreva kuti its an achievement one marriage inounza dignity mm-hmm. two respect from the community chero murume wako akakushusha mumba mako but paunobuda zvinonzi aiwa vane musha wavo vakarorwa unonzi mainingi and then inini wozoti ndoshedzwa nezita okay ini ndoshidzwa nezita but ndine vana mm. but ndakasangana neava ndoti vati ari sei mwana mm. muri sei maive ari sei mwana ini ndokunosangana nemunhu anotondimoresa otorega bvunzo kuti vari sei vana mm. or let me do this ndo like izvo zvekuti wasangana nemunhu maybe through facebook oti akudate ah, do you know kuti munhu anobva kuti uri sei kuri sei kwahava ovati ah kuri right and then panonzi can i know yourself as for me pandinoti ndine vana two anoti are you sure sure mm. inini zvandakazoita manje ndiri kuocean zo ndikati yeah, i got two kids ndaratidza mapicture munhu azviramba andakazosimuka aiwa akabva ndikuda ku ah vanhu vane vana unoona dumbu mastreet mas handikazosimuka ndakumbonota soti ndinawo iro ndandini mm. i need to prove we need to prove kuti tine vana but kuona uyu chero zvikanzi haana kubvira kete mwana marriage munhu wese chero anotanga kumuona asina kumbonzwa history kuti avana mwana unotongonzi idziri sei muri Mm. zvinopa kamwe kadignity mm. and thats an achievement hapana munhu asingade respect hapana munhu asingade dignity mm. ende unoziva chinhu chinonzi dignity chinhu chekuti chinotokupo iwewe confidence ende chinokupa kuti ugamuchirwe muenvironment kana mutumwe ti unogona kutoiswa panzvimbo yanga usiri kufungidzira because you just married isai kamainhingi pakubika mm. kune mm. kitchen party isai mainingi pakutaura as a third speaker mm. Ah, kuchechi kuparidzwa kuchechi kuparidzwa i no i don't know because they are married but sometimes i feel like it's, that's why ichizo kuti marriage is achievement kumachechi uku vanotorwa vanhu vakaroorwa chete kunotaura kumberi uko unonotaura iwewe urisi mm. kurwadzano kunotomubviswa mugurupu rero anotaura chiko yeye asina murume mm. but if unaye chero unotozonyara chero kuti ndiri kushushwa because unonga kuona kuti ah, ndinosasamurwa kudzimwe program mm. ini ndiri kutaura because i know i once experience those things mm-hmm. so maybe um, mungangotipo e, e, e,

anokunzwisisa okay. eh, ane une munhu wekuti makatadzirana munokwanisa kutaurirana mm -hmm. inonakidza zvisingaite mm. marriage hainakidze kana ichingori yenoisi chete mm -hmm. ya hainakidze ya saka vamwe vanofara vamwe mm. havafari mumarriage umu havana mufaro mm. eh, vamwe vanawo mufaro wekutoti anitoti a ah, mwari makandibvira nepiko mm. munhu yaivepi nguva yese iyi mm. ya unenge waona munhu wako ari right kuzoitawo vamwana abero kuti ndinotodemba kutoti amananga tozvide zvangu tiri singo pamwe kuti mm. ubve une vana hazviite mm. unenge wakufunga kuti ndikabva vana vacho vozodii mm. vokura here vari siri pana baba ehe saka rika ndingoshingirira ndingoshingirira inga vana mhama vakatochemberera mwana ka ndingoshingirira zvakafungidza dzimba matenge okay